Météo mam Fachmaart Steinhäuser.
Schéine gudden Owend beim Wieder. Nëmmen nach zwee Deeg Wanter hu mer, well e Méinden do geet d'Fréijoer un. Als éischt huelen ech iech awer mol nach op en Tour mat an den Indeschen Ozean, well do ass virun engem gudde Mount den Zyklon Freddy entstanen. Deen huet sech du opgemat a Richtung Madagaskar, ass do op Land getraff an duerno awer nach weider an och an Südostafrika ass en op Land getraff an dunn ass en ëmmer e bëssen hin an hier gesprong tëscht dem Kontinent an der Insel an huet do wierklech fir zolitte Schued gesuergt, zumools an Südostafrika wou et déi Äermst getraff huet. Firwat schwätzen ech doriwwer? Well deen Zyklon ass elo schonn 33 ganzer Deeg ënnerwee, wat e Rekord heescht. Esou ee gouf et weltwäit bis elo ni, deen ebe sou laang gehalen huet. Bei eis, wéi gesot, do richt et e bëssen no Fréijoer. Esou huet den Dag vun haut ausgesinn, e bëssen de Wiessel tëschent der Sonn an de Wolleken, an dat mécht der Natur Freed, well mat der Fiichtegkeet an der Sonn gëtt déi och lues a lues waakreg. Freeën eis dorobber. Déi nächste Stonne folgendermoosse gesinn se aus, Et ass eng südwestlech Stréimung, déi wierklech mëll Loftmasse Richtung Grand-Duché transportéiert, awer och däers naasse gesi mer hei an der Faarf blo, soudass eben an der nächster Nuecht scho mat Schauere wäert ze rechne sinn. An och moar iwwert de ganzen Dag wäerte mer net dréchen derduerch kommen. Wéi gesot, déi eng oder aner Drëps ass net auszeschléissen an der Nuecht, awer och déi eng oder aner puer Stäre kommen sech mol weisen, wiesselen sech dann mam Wolleken, deelen se sech den Himmel an d'Temperature wéinst de Wolleken ginn dann net ganz déif erof. De Maximum fanne mer an der Stad mat 9 Grad, de Minimum do dergéint wéi gewinnt am Éislek mat 6 Grad. Muer de Moien behale mer déi Schaueren, déi mer an der Nuecht halen, dann och. A wat den Dag da méi al gëtt, wat se och méi zolidd ginn. Esou Mëtteg Stonne wäerten se dann wierklech anstänneg kommen. An dat eent oder aner Wieder ass do och net auszeschléissen, well där Wäerte si programméiert fir Rheinland-Pfalz, an dat ass jo net all ze wäit ewech vun eis. D'Temperature bei deem Ganze 14 Grad als Maximum am Oste vum Land, esou wéi an der Stad. An de Minimum fanne mer och do wéi gewinnt am Éislek, Béiwen an Ëlwen mat 10 Grad. De Wand ass och eppes, wat ee moarn ze spiere kritt. E bléist aus südwestlecher Richtung mat Spëtzte vun 30 Kilometer an der Stonn. An da kucke mer op eng relativ mëll Woch an eng Woch mat ville Wolleken, wéineg Sonn. Zum Beispill just eng Stonn Sonn wäerte mer um Méinde kréien, bei 12 Grad. Jo, eng bis dräi Stonnen, schonn e Krack méi um Dënschden. Allerdéngs komme mer dréchen derduerch um Mëttwoch dogéint net, do wäert et dann e bësse méi drëpsen. bei 13 Grad, jo an reenen wäert et dann och um Donneschdeg e bësse méi, bei 12 Grad. Do hannendrun gesäit et bis elo aus, wéi wann et nach eng Kéier e bësse méi kal kéint ginn, mee do si sech d'Modeller nach net ganz eens. Sou dat wat fir mäin Deel en agreabele Weekend gewënscht, a moi ass d'Valérie fir iech do. Météo mam Fachmaart Steinhäuser.